Vha ḓivha zwi a itea ha vha thaidzo hu vhone vhaṋe. Hu na havhaḽa vhathu vhane musi vho ṱangana na dzi nyimele dzine dza konḓa kana vha tshi khou ṱangana na zwine zwa konḓa vha vhona mulandu muthu muṅwe na muṅwe, muthu muṅwe na muṅwe u vha muhumbulelwa khavho kana muthu muṅwe na muṅwe u vha muthu o vha khakhelaho. a huna muthu muvhuya ndi uri a vhone havho vhathu a vha khakhi tshiṅwe tshifhinga thaidzo dzine vhone vha khou ṱangana nadzo vha to dzi sedza zwavhuḓi vha ḓo wana uri mudzi wadzo ndi vhone vhane zwi vhonala hezwiḽani musi vho ṱangana na thaidzo nkene vha vha bva vha vha fhambana nayo kana vha i tandulula kana um vha vha fhambana na na henefho hune thaidzo ya khou bvelela hone vha ḓi dovha vha swika huṅwe zwa soko dovha zwa sia zwi tshi ṱanama thaidzo hu vha hu vhone vhaṋe tshiṅwe tshifhinga tshiṅwe tshifhinga muṋe kha u ita u tshi u tshi sumba gai u tshi sumba muṋe wawo vha songo sokou dzula vha tshi khou sumba vhaṅwe vhathu nga minwe. vhone vhaṋe vha sa ḓivhudzisi uri nṋe ndi khou shela mulenzhe nga nḓilaḓe kha thaidzo dzine nda khou ṱangana nadzo hu na uri ndi nga dzi tandulula hani thaidzo dzine nda khou ṱangana nadzo vhutshiloni vha vhe vha fulufhedzee kha vhone vhaṋe vha to ḓi anḓadza kha vhone vhaṋe vha ḓi ṱole ndi uri vha ḓi ṱole tshipiḓa nga tshipiḓa. uri nṋe ndi tshi ḓa hafha thi ngo khakha ndi tshi ḓa tshi ita tshikene na tshiṅwe tshithu ndi vha vhudze musi zwino ni vhono ḓi wanulusa uri okay mudzi wa maṅwe mathada ndi vhone vhaṋe ndi vhone vhane vha vha ene a khou khakha kha vhori vha tshi khou ḓi khakhela vhone vhaṋe musi muthu ndo wana uri um hu na huṅwe hune nṋe nda vha hone thaidzo a thi nda ḓi blame nda ḓi dzhiela fhasi Ndi ya nda ḓi khwinisa vha humbule muthu ane wo thoma ine vhone vha tea u mu fulufhela nga tshiṅwe na tshiṅwe ane a tea u vha brother yavho avha sister yavho a vha mother yavho a vha father yavho ndi vhone vhaṋe. Ndi vhone adult yo thoma ine ya tea u ḓi ḓifendela ya ḓi imelela ya ya ḓi itela zwivhuya ya ḓi adviser lwa ngoho. ndi vhone muṋḓi wa vhone vhaṋe. Zwino muṋḓi wa ene muṋe musi o wana uri u khakha tshigede na tshigede ha ḓi blame u ya a sedza uri ndi nga lulamisa hani nyimele ndi nga ḓi lulamisisa hani uri ndi songo tsha dovha nda vha muḓi wa mathada kana wa khaedu kana wa thaidzo kana wa mandandetande ane nda ṱangana nao. tshiṅwe tshifhinga vhone vha vha vha sa khou tou khakha vha vha vha tshi khou tou tendela mathada a tshi itea nga nḓila ine vha ri vha tshi vhona mathada a tshi ḓa ngayo vha luga ngayo kana vha si luge ngayo reaction yavho zwine vhone vha shumanisa zwone na zwithu zwine zwavha zwo vha livhana na zwone zwi nga ita uri vhone vha sali vha na mulandu uri vhone vho vhona tshikene na tshikene uri tshi khou peyama vha si tshi lulamise nga tshifhinga vha ri nṋe ndo luga badi kana nṋe afha ndi ḓo bva nga bogisi kana vha ri eyi nṋe thi khou nyanga u pfha mutshutshu thi khou nyanga u tshutshudziwa hu na zwithu zwo no pfhi too late too late i ya vha hone vhutshiloni ha muthu. vha wana uri zwithu zwe vha vha vho fanela vho zwi tamba mahola decision dze vha vha vho fanela vho dzi dzhia mba mahola kana ten years ago vha khou yo dzi dzhia tshikalaelo kana tshikegulelo dziṅwe decisions a vha dzi dzhie nga tshifhinga tsha musi vha tshi khou zwi vhona uri ya hafhanoni hezwi zwine nda vha khazwo a zwi gangisi fhethu vha tshi u kombetshedza no kombetshedza ndi u ḓikhakhela ah.